Бүгүҥҥү ыалдьыппыт мас тардыһыытыгар аан дойду кылаастаах Арассыыйа спордун маастара, эдэр кэскиллээх мадьыны Сэмэн Ануфриев буолар. Сэмэн Ануфриев кыра оҕордаҕыттан полиция үлэһитэ буолар баҕалааҕа. Улаатан баран ол баҕа санаатыгар арыы чугаһатан баһаарынай чааска киирэргэ санаммыта. Онно киирэргэ соччо судургута суох буолан биэрбитэ, балачча өр докумуоннарын эккирэтэн, үөрэҕин ааһан, өр кэтэһи-манаһан дьэ үлэлии киирбитэ. Номнуо биир идэлээхтэрин кытта бодоруһан, этэҥҥэ дьарыгын кытта дьүөрэлээн үлэлии-хамныы сылдьар. Бэйэм Уус Алдан Бороҕонуттан сылдьабын, Мүрү нэһилиэгэ

үһүс номердаах баһаарбыбыта. Онно тиийэн үлэлиирбэр хадара уолуйан хаалбытым. Онно үрдүктэн иһин куттанабын дьигэр. Онно үрдүктэн куттанарым мин барыта хоһ булан хаалбыта били. Олох адреналин онньуур быһалаах гынаабытым. Аны туран Сэмэн уоппускаттан тахсыбытын кэннэ тута Ленин проспегын үс дробь нөвердээх дьиэтэ умайар, дьэ онно уот буруо быыһыгар дьону быыһаан дьиҥнээх тургутууну онно ааһан турардаах.

Сэтинньи ый иккитин чэһэрбэкки ыллаахы кэлбитэ. Онтон ыла үлэлии сылдьар. Семен бэйэтин чүйдүк көрдөрбүтэ коллективка чүй быһылаах уол. Спортсмен уол буолан бартын түргэн маатык ылыммыта. Үөрэҕин бартын бүтэрэн барытыгар допустаах. Сэмэн киһи быһыытынан спокойнай, увереннай, түргэн. Эппиккин ол же бириэмэҕэ толорор бэйэтин үчүгэйдик көрдөрөн үлэлии-хамнаһыйдар. Киэн туттабыт. Баһаарга арааһынай тохта буоллар, онон бу үөһээ тастан эмсэҕэлээбит киһини түһэрэргэ ньымах көрдөрүм. Маннык ылабыт бу араҕар уурабын. Табаннык быаны үөһээ таастаах дьиэлэр баа буоллара хайаан да дьэһдэбит. Хас билги маснабыта баар. Маннык ылаҕын. Онно бу. Ким эрэ били рукавтардар, ким эрэ били бензорезалар. Тэһин биваннык үс түөтэтээстээх дьиэ буоллара бу үһэ буллара манныгы хайан да илдьэ сылдьаханаата.

Толяны кытта Хүлбэ биир хыл бүлүүттэн аванна үлэлэһэ дьабыт. Аан дойду чемпиона буолбутуҥ Хүлбэкки хыллаахха ол хайдаҕай хахан ааҕар? Олох бас тардыһыга билет ох буолбута. Ана Иван Степанович тутан бүтүн ылыннарса уолаттарыта кэпсэһэ диютуманна уолаттар дылар бу. Блин мастардыһы аан дойдуга бар була дилер. баарын улааттахха аан дойду чемпиона буолуон диэн хайаабыттара эмиэнник ити туох эмиэ хаалан хаалбыт Данилов Алеша диэн төрдүс чааска баарын хаҕа үллүйэн ол эппитэ онтон иһин биир хаамай спортсменҥа үрдүк ситиитэ холобура биһиэхэ бу национальнай көрүнэргэ аан дойдулла атын көрүнэргэ олимпийские игрейин ба иһин биир кэтиэххин баҕараҕын кыайыаххын баҕараҕын аны кыйбыппын бэйэм да дьалака хаабытын финалга Ылбыттан өйдүүбүн. Онно бу манна дьэ триумфка сүүрэн таххыбытым. Но таххан баран киисэрбин үшүрдүк өйдөөбөппүн. Уже кыйам хантырыһытым. Эмоция. Онтон Хайдах бэлэмнэнэҕин холборо? Хайдах турка киирэҕин? Киисары туран наар өрө эстэбин. наар ырыалаах дьомун уочуктаах күрэхтиһэх ханна ырыаларыйын эйиэхэ күүс-көмө биэрэллэр ата сахалыы арый мотивациялаах оҕус ырыалар осколон павло пенкелера онно туохтара арый били бу клубна иһин оҕус ырыала бааллар дии били киһини аны харгахсытар ырыалар энник ырыаларынан хадьалнаах күрэхтиһэх оҥуттан бүтөр ылынаар наушниктаах диир курдук эбиэ трафемигар ол дьону кытта кэпсэтэн Манна кэллэҕинэ биһиги именно кини схваткатын батын көрөрдүбүт. Ханнык биримэҕэ

бэйэтин хайыырта психологически бэйэтин эмиэ баттаан испитэ картыга чемпионат мира иннинэ картыга ыһылла дьута чейин этэх бии тренердер туох баарбытын көмөлөһө атахпыт былырын Узбекистанга баранган үһүс буолбутум де дьон барыта эйин олох бастырды тиийбиттен көрбүтэ боло де ону туох тин ханалар бааллары үһүс болбуттар Оттон дьарыгым мөлтөх оһуох этэ, үсэй этэ. Психологический арий хайдах эрэ хайаан тиийдим баһылаах мөлтөөн. Туохтар бааллар этэ личнэй түтүө личнэй олохпарыттан проблемалар бааллар этэ өр баа буубута хотторботоҕум аны хаатыр улахан баа күрэхтиһиэ диэн опять сааппа күрэхтиһиигэ диэн

уратылаахтар. Онтон чиэһинэтэхэ Шимон талааннаах ба. Талааннаах киһи өссө үлэлиир буллаҕына, пахайдыыр буллаҕына, маннык молодежнай тылынан эттэхэ, пахайдаатаххына барта кэлэр. Бастакы киһи ханнык эчэйиилэри ордук ыларый? Бастакыбын хас сыллаах? 19 сыллаахха эчэйи ылбытым туох? Ханныбын өлөрбүтүм?

Кыраджан оскола мастардыынан дьахтана даппына кин уже республика чемпиона Россия чемпионата онно биһи кыра балыс киниттэн балыс уолаттар кинини холобур оҥостор киһидэтэ чалахан маннык титуллаах чемпион мира чемпион России диэтэххэ алус тох скромнай офсайт толбулабыт кимниин баар офсайт толбулар Сүбэм биэрэр. Оннуттан фанат, аллакай фанат, дьарыгар аллакай бэриниилээх. Мас тардыһыытын ымпыгын-чымпыгын баһылаабыт бэйэтэ эмиэ күрэхтэһиилэргэ ситиһиилээхтик киирсэр Айсен Атастыров салайыытынан Сэмэн саха төрүт оонньууларын киинигэр Модуҥҥа сүрүн дьарыгын ааһар. модун комплекска спортивный комплекска үллээбит миссур болла тренеринэн ол онно бастаан аҕайах оллаах атын ол быйыл съемка киирбит эмиэхэ Сентябрь ыйыттан хаалаан бараммыт уже декабрь ыйга уже улахан результаттары көрдөрөн киирэн хаалаабыта сүөмэ. Мен ханабар төбөт киһи төбөтүөр барды. Ырахан яханы көтөҕөбүн көтөппөппүн диэн холобура самовнушение диэн барды. Ол курдук. Оны бэйэтин бекелер уонна бу яханы хайдах такайбаппын дии. Оны эппеппин мен бу баччы бэхэ яхан ырахан индемин. Уган эһэбин, онно отторун эһэбин. Онна

Ол иһин холобура өссө күскэ хайда диэхэним. Холобура атын омуктар даҕаны атын күстэх боттор баалар мировой өттүгэр. Холобура ол боттор холобура исин игр дружбы келеннер киристахтарына холобура и киргиз болаттара словак болай холобура ол игр дружбу спокойно кэлен үсэе киреллер. Онна кирен ол мөлүөннүүнен каччыныллахтарына

киниэхэ обтубаба барыта тохчак айылҕата барыта баар холобура хайдах баар хайдан хайдах баар дьарыктанан тахар дьара бу холобура модун спортивный комплекстар кэбэн хаңардыы мас тардыыга дьарыктанан арар киһи хайдах дьарыгын хагалыырын көрдөрүөхпүт холобура бу мастер мастары кытта хайдах тардыһарга саҥа опыт ыларга хайдах тардыһарга наадатын холобура бастаан туох диэн бар корпус диэн бар атахын кырдык кеңес уобиаһар уонна бу тобуктаргынан бу оннук хоннукка кире көрүннэхин наада бу хонну анныгар иһигэр атакым манна кырасык манна манна киллэрэн бертахтым хонногум тобукпар

Үс нэдиэлэ квадрат күрэхтэспитим. Бастаан Бүлүүгэ барбытым, онно абсолюуккаҕа 75 килоҕа Константин Жирков тохтобутум. Онтон ити финалга, онтон Ньурбаҕа барабын кэлэр нэдиэлэтигэр. Онно 75 килоҕа бастаан баран абсолюуккаҕа Тимофей Большаковпун финалга киинэрэ көрсүүбүт. Онно киибир нэһиилэ кыайталаабытым. Онтон кэлэр нэдиэлэтигэр Бүлүү Тамалакааны тиийбитим. Онно тиийэн аҕыс хаҥаластаабытым. Оны абсолюккатын кайан бараммын, улахан ыйааһыннары боруобалаан көрүөм диэммин, тренербэр эриэммин заявка кэлэттэбитим. Онтон Үһэ Бүлүүттэн кэлэн баран, биир күндү, икки күн булан бараммын откастаабытым уже. Кистибэт эппин диэбитим, оны уже заявканы уонна тренерим туохха халан туттаран кээспит этэ.

балтараа сыл курдук ыта сыл балтараа сыл курдук буолара улаан онно отборочнайга киирсэн көрбүтүм ыстаныым табыллыбат этэ наар наар сүйбэһэттэн эй хаама үчүөйү сүйбэҕэ түһэ диурум тутум многоборилы диэн хаама үчүөйүн биэһин иккиин это тан хапсаҕайа миэхин многобористары та киһи киисэр диэ хаама үчүөйдүк туоха киисэ диутум республика чемпионата болбута многоборияга онно ыстаныыга э били биэс координата ыстаныы тутум хапсаҕай мас онно сүүрүү баара. Онно биир очконан Павелды бүрдьаан кохотобутун, төрдүс буолбутум. Сэмэн биир сиргэ турбакка бэйэтин өрүү тургутан, холонон көрөр үгэстээх. Аан дойдуга иккис төгүлүн чөмпүйүөннээбитэ буоллар, аны Дыгын оонньууларыгар киирсэргэ дьулуһуохтаах этэ. Дьэ ким билэр, саха сиэринэн улаханнык саҥарбаппыт, өссө да кэмэ кэлэр ини диэн эрэниэххэ. Кумидахын кимнээҕи көрөҥҥүн? Уон түөрт иһин лаахха ити аан дойду буоларыгар Федор Федорова хайырытын, хаҥааран көрөрүн кумир курдук онтон бу кэлин Жолостна Голицына хайырын кини курдук полосмааран диэри кыса Тута хаама өйдөөн хаалбыт кырыктыһын ханныгы кисиң Бохолбара аан дойду чемпионугар Евгений Удиныкаевын онтон аан дойду чемпионун Сергей Константиновы кыйабын Онтон Иван Гуляев диэн муусу Уфуга дьарытына буолугайабын. Онтон Анатолий Голтков-Кайабын эмиэ аан дойду чемпиона. Онтон финалга тренербин кытта көрсүбүппүт Арсен Атастыраптын. Онно Арсен уже Манчаары икки төгүллээх чемпиона. Хэтте оннаҕа оһон силаа бастаама сылдьар. Ити күрэхтиһигэ ааттаах-уоллаах уоллаттары кайтылаан квадроцикл бу күрэхтиһин хайдара хаама өйдөөн хаал бу күрэхтиһин итиэҕэ. Эти хотторуу диэн олох ыарахан баата кылынабын. оскуолардахтан быһан массардыһан дьарыктанарым тухары элбэх баайата массардыһын бырахтым дии диибин бу билин да сылдьабын бастаан биир куһаан баата кылынаҕа онтон биир мин бу киниттэн туохтатыным хоох холбура бу киниттэн хаалсыбаппын бу күрэхтиини кыйа сылдьыбытым бу титулу холбура ыла сылдьыбытым диэммин ити хайаабытым эһиил төннөн кэлэммин Ливанушпун лаһатыаҕым диэммин ити Саха эрин ааһарга ыарахан дьэ Саха эрин Россияны ааһан баран

Итэҕэлгэ сиэргэ-туомугар төһө чугаскыный, холобура төһө тутуһаҕыный? Сиэр-туом тутуһан хайаан даҕаны буну күрэхтиһиининэ били ыйааһын түһэрэр күммэр эбэтэр бу ыйааһын буолар күнүгэр алаадьы буһаран манна бу туохха бэйэм Дьокуускай куоракка төрөөбүтүм Онно уус-алдан гунааттаҕым да. Ол иһин манна бу зеленый лукка били аһатар сэрдэхпин. Хас биирдии күрэхтэһиигэ холбура. Бүлүүгэ барар буоллум, били атын улахан Москваҕа барар буоллум күрэхтэһэ диэбит. Мин биир онно кыаммын кырбын аһата сылдьабын. Хорохтор кыбыстаннар сирдэрин аһаппаттар инде. Инде ийэ хайаабакка бу улахан кута куоракка итиитэрэ куоракка хараат. Онно хайаан да сирдин аһата сылдьахтаахын диэн тоҕо өйдөбүллээхпин. Главное оттон этэҥҥэ дурубай сылдьан.

Ону покатабылла илик. Ийэм уонна эдьиийим холбура наар поддержка ылыллар күрэх-тиһигэ, олохпор арыый ыарахаттар буолахтарына кинилэр наар күүс-көмө өйөбүл буолаллар. Уонна бэҕэттэн кыраулаттарга туох диэн туһаайыны этиэххин сөбүй? Бу мастардыһыт. Спортсмен буолуохтар.

Оройуон хаһан да ытыммакка, бэйэн эрэлгэ көтөрбөккөҕүн хас дьарыктан диэххэ наада. Онно аттыгар куруук өйүүр, өйдүүр дьоно баар буолуохтарына, онно туохуттан тулуктаах дии санаабытым. Бэйэн окружениета хайдах тутук дьаҕан бэйэн эмиэ оннук буолаҕын диир курдук. Ол билигин бу киһи манда залга дьарыктана кэлэр онно уолаттары көрөн киһи мотивацията баныттахар. Бу уолтар маны дьарыктанар бу киһи маннык тыатта мин эмиэ манныгы бар манныгы маннык жоҥорохпун наада диэн киһим биир хайыр хайда туран баҕара. Онон местатер туруман спордунан дьарыктанын киһин биир дьарыктанар дьарыктанар киһи холбуран профессиональный буолбатар доруобуйата да дьарыктанар киһи холбура бэйэтин доруобуйатын биир үчүгэй буолар улахан махталбын тиэрдиэхпин баарым ийэбэр эдьиийбэр тренердарбар бу Иван Степанович Котовцев Айсен Григорьевич атастырап Анатолий Анатолий Анатольевич Сивцев доҕотторбор эмиэ бу паргамахтарбын тиэдиэхим баарабын куруук маннык кыайыым да буоллун хотторуум да баар буоллун иһин биир кэрэтнэр поддержкаланнар маннар эмиэ күүс майдаха биэрэлэр онто бу үлэм коллективыгар эмиэ махтаныахым баарабын күрэхтэһэ барарбытыгар эрийэн аллаха эмиэ эмэстэ поддержка була Күндү көрөөччүлэр спортка талаһыҥ, спордунан дьарыктаныҥ уонна спорду өйөҥ. Аныыскы биэригэ көрсүөххэ диэри.